the flame thrower mm, ndi waliti the flame thrower highly flammable one of a kind eh, na musi ndi la vhuna la manakanaka la vhudisa hafhu pakere vhati ndi tshifhinga tshine vhori mbekanyamushumo ya eh, vha ri the interview i vhe to tshidza murado a there Eh, fhedzi yena musi eh, ri na muyenya ene eh, u bva hanefhala eh, kha ḽa tshandama u ḓivhiwa nga dzina ḽo pfhi jd madigita eh, zwino vha tshi nyanga u ḓivha zwinzhi eh, kha vha tielele ngori ri tshi bva maragani zwe zwino ri ḓo vha ri khou vhuya naye

yala ke engei ya mukhithani mm. hone ya ḓa ndo ri vhudza vhajedi maḓikiṱa um eh, inwi sa muswa ane na ḓivhelwa sa u promota vhaswa um zwavhuḓivhuḓi um khamusi ro sedza vhoramuzika vhane vha vho ri a vho kha spotlight um vha re na vhukoni ah, ni zwi kona kona nga nḓila ḓe jd a muhashi dzi a vhuya kha lu lwendo nga maanḓa mm, mm. u tou vha na tshifhinga tshoṱhe uri artist i bvelele i tea vha i na promoter nga tsini ngori ara muzika o rala a nga si kone u manager zwithu zwoṱhe zwine a vha khou zwi ita nga si a record at the same time a kona u dovha uri a publish luimbo a lutshee radioni mm, mm. nga tshetsho tshifhinga tshithihi a vhe a khou ḓi ṱoḓela event futhi a vhe a khou ṱoḓa uri a wane na i play so u tea u wana muthu ane a vha uri

Eh, na sedza davi o no dzhia zwiphuga zwiraru zwoṱhe zwa tshiimawadzi ri na thi dzo no nga vho rascanley mm, mm. ri na vhathu vho no nga vho thirty mrepa vho shaflasi rakimana mm. mj mace zwa zwino ndi khou shuma na dziṅwe artist ntswa dzine ndo dzi saina mahola ndi skumba the dj mm. na ginger mnsa ndi vhaṅwe vhoramuzika vhane vha vhori vha na talente nga maanḓa na ndi fhungo ḽa vhuḓi nga maanḓa zwino ri tshi khou tama u ḓivha fhanoni uri gd ḓa tou ri vhudzavho uri izwo zwithu ni tshi zwi ita ni vhuyelwa nga mini nga nḓani ha masheleni muhashi artist iṅwe na iṅwe ne ra i promota ri vha ri tshi khou i promota hu nga masheleni ashu mm, mm. hu si na tshine ra khou ṱoḓa murahu mm. u swela u thusa vhoramuzika vha hayani mm. uri vha vhe huṅwe fhethu sa dziṅwe artist dza maṅwe mashango hune ra vhuyela hone ndi nga murahu musi ro ita dzi event dza vhoriṋe ndi hone ne ra wana masheleni murahu mm. mara dzi artist ri tshi dzi promota ri dzi promota free ah, ḽi khou pfala nga maanḓa ḽi khou pfala okay ḓa eh. ndi ri vhudza vha jd maḓikita uri eh, up to so far zwa zwino ni tshi khou kona u vhea vhora muzika kha mapa ah, ni khou zwi ita zwo leluwa kana hu na vhuleme honeha vhuleme hone ni kona u fhenya nga nḓila ḓe vhuleme vhu ya vha hone tshiṅwe tshifhinga ni a wana uri a huna masheleni tshiṅwe tshifhinga ni wane ri khou rwiwa nga dzi transport na mini mm, mm. mm sa vhaswa vhone a ri tou vha na masheleni manzhi ndo ḓi wana uri vha ri khou ḓi wana dzi fandi fhaḽa na fhaḽa ni khou zwi vhona so khaedu dzi a vhanzhi nga maanḓa dzine ra khou ṱangana nadzo afha nḓilani mm. mara dzone dziwe dziṅwe dzi khou ḓi kona u fenyiwa fhaḽa na fhaḽa musi ee dzi khou ḓi kona u fenyiwa ha ḽi khou pfani zwavhuḓi nga maanḓa nga maanḓa arali khou ita zwithu eh, zwi tshi khou bva mbiluni yeo zwo tou tea uri hu vhe na dzi challenge zwe zwi ri khou tshimbila fhedzi mm, tsha ndeme ntsho ri kone u ya phanḓa zwone kana ya lwendo lwa sa vha na dzi challenge a luvhi lwendo lwa vhukuma na zwino lu vha zwi lwendo lwa vhukuma ya na zwino eh, na vhaṅwe vhambi vha ḓi amba jd hafhaḽani uri eh, arali na sa ṱangana khaedu kha kha bono ḽaṋu Ah, it's better uri ndo zwi ḓoroba hezwo zwithu ngori upfhi eh, success ya vhukuma i tea u vha na dzikhaedu nga ngomu ngo zwi vhona na dzikhaedu nga ngomu tshithu tsha sa vha na dzikhaedu a tshi vhi tsho khwaṱhaho Nahone a ni koni u guda zwavhuḓi. dzi tshiḓa Yeah. khaedu muthu a lenga u nyama kha zwine a vha khou ita Khezwo. khezwo Zwi- zwino a- zwi pfala ni khou zwi ita ne ni khou ḓivha na zwone ni khou ya gai nahone na dzikhaedu na ḓo dzo dzi tou vha hone zwino ḓa ri vhudza afha kha ni ḽi sia ḽaṋu ḽo takula vhoramuzika um eh, ḽo ita maḓikiṱa na mini eh, vishini yaṋu kana zwine na khou tama u zwi swikelela um zwi nga vha um kha thumanzi kana kha tshifhinga tshilapfhu zwi si na ndavha ni ngo tama u swikelela zwifhiovho Eh, zwa zwino zwine ri khou ṱoḓa uri ri zwi swikelele eh, ginger mnsa u khou shuma thr- u khou shuma ep yawe ntswa Mm, mm, ine nga khayo ro lavhelela uri ri khou shuma na vhathu vho no nga vho king munada nga ngomu hayo mm. ri no ḓivha na vhudavhidzani na vhathu vho no nga vho master kg vhathu vho no nga vho dj colme ri sa ambi na makhadzi mm, mm. ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa zwino ri khou ḓo zwi swikelela hezwo mm. mara dzi khou ḓi itiwa dzinḓila zwo uri zwi swikeleliwe musi ndi amba uri arali ri khou sedza eh, kha musi ri kha hundred percent ri nga amba uri eh, ni kha vhugai percent uri izwo zwithu ni zwi swikelele ah, ri nga to amba uri kha vhuma 55 percent uri zwi swikelele ha nayo ndi percent khulwane zwi amba uri to sala 45 ndi mm. percent khulwane nga maanḓa okay jd ḓa ndo ri vhudza hafho noni uri Eh, mulaedza u nanga u sena vhaswa nge nnḓa kana eh, vhoramuzika vhane vha vhori ndi vhaṱuku eh, vha ri underground zwa zwino vhane vho pulana u ḓilisa nga sia ḽa muzika ni nga vha fha mulaedza ufhio jd maḓikita mulaedza ndi uri vha songo nyama kha zwine vha khou ita vha songo tendo nyamiswa nga vhaṅwe vhathu uri hei a ni koni ni khou tshantsa na mini mm, mm. a vha shume vho khwaṱha a vha shume vho khwaṱha nahone ḽiṅwe fhungo ndi ḽa uri um sa ramuzika uri ndi ṱhonifhe futhi ndi tea u vha creative nṋe muṋe mm. nothi nda sokou tou wana uri oh ndi mi so khou imba nga ibit ya so Mm. ino ndi si khou tou shumisa ineḽa bit nthihi na mini Ee, na zwino. creative a ri shumisane na dzi- na- na dzi beat maker na zwauri beat maker dzo no ḓala nga maanḓa afha venḓa ya nga maanḓa dzine nadzo ni a wana uri dzi khou shuma na dzi artist dza national na mini so a ri konḓelele u badela na mini ri shume muzika une Mm. u na quality une na vhathu vha tshi u pfa i, vha u zwi pfa uri vho thetshelesa muzika na Ndi zwone mulaedza zwone. a u vhe mulaedza a dzivhe nyimbo dzi re na mulaedza ngori Mm. na sokou tou swika hanefhaḽa kha ṱhereke muhashi na wone u sokou tou shuma u sokou tou silemana na mini hmm. a hu na muthu ndo zwi dzhiela nṱha zwithu zwaṋu na vho zwi khou to fhedzisa ni khou ri hai havha vhathu a vha ni sapoti na mini so uri vhathu vha ni sapoti ndi nga murahu musi ni ni tshi khou imba zwithu zwine navho zwi a vha thusa kha matshilo avho na kha challenge dzine vha khou ṱangana nadzo hmm. ah, ḽi khou pfala nga maanḓa zwino ro tshi ro sedza kha neyi mbudziso eh, uri muswa kana eh, ramuzika muṱuku a ḓiwane a tshi khou amba uri ane ndi manedzhi wanga jd maḓigita ṱhoḓea ndi dzifhio eh, ara dzi hone hanefho Didi. Ah, i khou washa mabeḓelo a vha ri ri ḓo dovha ra ra mu founela murahu eh, ri khou vha sia na luimbo hanefho u bva kha ri vha sia na luimbo lufhio fhedzi ndi mafhungo ane ro dzhumiwa Eh, fhedzi ra tenda uri ni nga vha mafhungo a dzi load shedding vhana vha mukalasi hezwi muḓagasi i khou ita tshishavhashava fhedzi Hezwo ndi zwone, hezwo ndi zwone, ṅwana wa Eh, mukalasi. Ah, a vha ri vha sie na luimbo bva kha dzomo ḽa venḓa um ndi luimbo lu no pfhi tendani Eh, Mm. ri tshi vhuya hanefho jd ri ḓo vha ri naye zwi a zwi vhona ungana ndi zwone tshova vhei mihwalo iyi u i gagamisa vha nga si tsha ḓo zwi kona ndi kha vha konḓelele miṅwedzi i fhele ni bebye ndi ni dzhie ṅwananga vha mbo lamba vhe vha nga si ni ite tshipiḓa tsha vhutshilo havho vha tshe na ndavhelelo nnzhi dzi sa ni kateli nda luvheledza nda ri kha vha mpfarele ni bebye nṋe muṋe ndi ḓilelele vhe vhuṱungu vhu ḓo pfiwa ngavho

mafhungo kana ṱhoḓea eh, dza uri muthu a ḓiwane a khou manedziwa nga jd maḓikita kana a khou iswa kha spotlight nga jd maḓikita ṱhoḓea ndi dzifhio vho jd maḓikita eh, ṱhoḓea ri vha tshi khou ṱoḓa muzika wawe muthu ri thoma ngo pfa muzika wawe muthu ra dzula fhasi sa sa jd promos sa izwi ndi tshi shuma na vhaṅwe vhathu a thi shumi ndi ndoṱhe mm, mm. ra kona u swikelela u dzhia tshine ra kona uri hai u musi wanai kana musi uyu u a tea uri a bveledzisiwe nga maanḓa ri sedza na vhukoni uri ha muthu na vhukoni vhune ho dzumbama uri swike vhathuni ndi riṋe vhane ra tea u zwi ita uri hai hu muimbi kha ḓivhiwe nga vhathu Mm. zwo tea zwi amba zwo rango siko dzhiwa nnyi na nnyi lini Ah, hu si tea uri a ri dzhia nnyi na nnyi muhashi ndi ḽeḽia fhungo ḽe nda ndi khou ḽi amba uri ri khou tsheka vhukoni uri hu muthu na vhukoni u guma gai na zwa uri u khou imba zwithu zwi re na mulaedzana Mm. ya

Eh, khamusi jedi maḓikiṱai eh, hano maḓuvha ri khou wana uri vhathu vha khou imba muzika une wa vhori u lidziwa wa trenda nga tshetsho tshifhinga eh, ni a vhona maḓinga ano nga avho colbert mukwebo na ṋamusi a kha ḓirwa nga maanḓa zwino ni vhona uri muimbi u funa u imba nga nḓila ḓe uri ri wane muzika wawo u si khou degrade kana hune ra ḓipfa ri na dzangalelo no u lidza na kha generation ino khou swika Eh, natecheresa mzika wamkala wa dokotela colbert mkwebui mm. togeda romela ni fhaḽa ndi muzika une wa vhori u ya kwama ende u na mulaedza nga khawo Mm. lune tshiṅwe tshifhinga arali tshithu tshi na mulaedza i eh, ni a wana uri no ṱangana na thaidzo ini na sikuda uri ni tshi lidzelela luimbo i eh, Lwa ita uri thaidzo yaṋu i tandulee, so ndi tshithu tshine ni nga si tsha tshi hangwa na ḓuvha na ḽithihi. So ndi ngazwo ri tshi ṱuṱuwedza vhaimbi uri mini, a vha imbe nyimbo dzi re na mulaedza. Khazwo ḽi khou pfala nga maanḓa. Na sedza vhunzhi ha vhaimbi vhane ra vha ri khou vha ḓivha zwa zwino, vhoṱhe na zama uri ni vha tevhele ni vha thetshelese, vha khou bvisa muzika na vhuri mini, u na mulaedza kha lushaka. Ah, ḽi khou pfala nga maanḓa jd tsha ndeme pha fhethu eh, ndi u imba mafhungo ane a vha uri eh, a na mulaedza tsha ndeme ndi mulaedza a ḽi khou pfala tsha ndeme ndi mulaedza Eh, nga nṱhani ha tshifhinga eh, mbuso yo fhedza kana ri tshi khou pendela hanefha ri nga tou vhudzisa uri eh, ri nga lavhelela zwifhio u bva kha jd promotions ri amba uri jd ri mu ḓivha muthu wa maḓikiṱa na mini na mahola ho ḓivha na the annual eh, jd promotions ya birthday eh, ine na ri ndo ḓi ara ya ten Experience. eh, eh, birthday experience zwino na ṅwavho ri nga lavhelela mini ndi amba uri dzi date khamusi eh, dzi artist ngauralo ngauralo

ya ndi a kholwa uri na lavenda fm i ḓovha i hone nga ṅwaha futhi ahuna na zwiṅwe Ndo ranevho mwana. ndi annual experiences a ṱaeliwe inoni a i ṱaeliwi hu Ya. no tshiniwa nga maanḓa na na ṅwaha Mm, zwino dzithikhithi khamusi dzi nga tshimbilisa ini hanefho um ri khou tou amba ngo tou angaredza dzi vip general na mini eh, general i nga thoma kha eighty rannda mm. vip ndi yone ra sathu u i dzudzanya uri nga vha vhugai okay zwi amba uri anea vhathu vhane vha khou bva uri vha ḓa vha kha general e eh, vha nga thoma u sengedzea ndi amba uri arali muthu a nga vhia twenty rannda twenty rannda i ah, ya sala i tshi ri december a vha nayo

vhathu vha lavhelele eh, ep yo ngo ḓoba no pfi pfarelo mm. ya ya ya ya artist ya vhoriṋe sikhumba the dj vhathu vhanzhi vha muḓivha nga ḓinga ḽori tshika muroho mm. vha dovha muḓivha nga ḽiṅwe ḓinga ḽori u khou itani ḽine u vha na vhathu vho no nga vhomizo mm. na vho tsepomanyisa so ep i khou bono ṅwedzi so vhathu a vha i lavhelele ndi a kholwa kha lavenda fm i ḓo swika ngo tou ṱavhanyedza musi efha fhethu Hai ḓo swika ngo to gidima afho khathihi na dzhinja mene safe u to ḓovha khou shuma ipfi yawe ine na i khou ḓo ropa onoyo ṅwedzi hai jd maḓikiḓara ni vulela muadzi mani ni ngo takula edzi ya test dza yani zwavhuḓi nga maanḓa ezwo zwithu tshivenḓa tshi ri munna o shavha muṅwe ha na zwino muno shavha muṅwe fhedzi nga murahu ha tshifhinga jd eh, ri ḓo vha ri khou pendela ngo rali eh, ndi a kholo arali hu na zwine na khou ṱoḓa u amba eh, ni nga ḓi amba eh, khamusi na u u vhudza vhathetshelesi uri ah, Eh, ni ḓipfani nga interview no no ṋewa tshikhala kha lavenda fm Eh, ndi khou livhuwa tshikhala itshi zwi ḓo ḓi thusa vhona vhaṅwe ramuzika vhane vha khou ṱoḓa uri vha takuliwe mm. eh, uri vha ri kwame vha nga nkwama kha idzi nomboro alright eh, ndi 072 mm. 072 315 315

walifha vhukuma fhedzi mm. vhona mukala arali vhone vha khou vha muimbi haningeo nnḓai e, vha songo dzulela ngomu jd u khou amba uri u ḓo vha thusa nomboro ndi dzedziḽa e, vha- vha vha tevhelela kha kha vhudavhidzani yoṱhe vha ḓo mu wana jd maḓikita u khou amba uri ha tshadzhi tshelede tshelede i u shuma yawe e, a tshi khou itela u takusa vheni e, sa dzi artist